Донислав Юхтар хальхи вӑхӑтри ҫӗнӗлле ӗҫлекен чи кӑсӑк чӑваш ӳнерҫисенчен пӗри. Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ художникӗ алӑ ҫул тултарнӑ ятпа ӳнер музейӗнче курав уҫӑлчӗ. Унта Юхтарӑн нумай енлӗ пултарулӑхне туллин кӑтартнӑ.
Станислав Юхтар вӗтӗ пӑнчӑсемпе те ҫинҫе йӗрсемпе, ҫӑра тӗссемпе ӳкерекен тӗнче, турӑсен хӳттинче пурӑнакан чӑваш тӗнчи. Те авалхи ҫӗршывӑн ӗҫӗсенче, те ӗмӗтри. Пӗчӗк кӑна ӳкерчӗк тӑван халӑх ҫинчен тӳрех, йӑлтах, пӗтӗм тарӑнӑшне кайса каласа парасшӑн пек. Кашни ӗҫре, ӗлӗкхи сӑнарсенче те пурнӑҫ шав ӗрчесе тӑни, эпир паянхи куна илсе ҫитереймен авалхи пуянлӑх хӑйӗн ҫӗнӗ ҫулне тупса пиртен уйрӑм малалла аталаннӑ евӗр. Кашни ҫумҫӑ тӑрса нумай шухӑшласа, нумай тарӑн-тарӑн ҫын пек чавкаланса ӗнтӗ шалта пӗлтерӗшсене ӗнтӗ туртса кӑларас килет. Ҫав вӑхӑтрах вӗсем илемлипе те илемлӗ. Вӑл кашни япалана этмелле калап ӗнтӗ, хамӑн хваттерте, хамӑн диван ҫинче ӗнтӗ стена ҫине чакас килет ҫав кашни ӗҫе. Кашни ҫын питӗ илемлӗ. Ҫавна витӗ юратса тӑвать вӑл. Ун ӳнерӗ, шухӑшлав уҫлӑхӗнче. Чӑваш каланӑ, салтака каякан арҫынсем каланӑ, ҫӑлтӑр витӗр ҫул курӑнать тет. Мӗнле лайӑх сӑнарлӑ. Ҫӑлтӑр витӗр ҫул курӑнать. Чӑнах та вӑл сӑртлӑ пинӑнта ҫырмаллӑ ҫул ҫинче тухнӑ чухне, чӑнах та тепӗр чухне ҫула тӑвалла тухнӑ чухне, чӑнах та ҫул ҫӑлтӑрсемпе пӗрле ҫыпҫӑнать те, чӑнах та вот сӑнарлӑх. От питӗ вӑйла каланӑ. Урӑх ним те ҫук-ха.
Станислав юхтарӑҫӗсем уйрӑм ҫынсен коллекцийӗсенче, тӗрлӗ музейсенче упранаҫҫӗ, Раҫҫейри ют ҫӗршыври куравсене хутшӑнса суйласа илнисен альбомӗсенче пичетленеҫҫӗ. Ӳнерҫе нумай меслет кӑсӑклантарать, чылай ен илӗртет. Вӑл кӗнекесем те илемлетет, чӑн чӑвашла шӑхричсемпе сувенирсем ӑсталать. Хӑй ҫуттинчене килнин кӗтретне Юхтар ҫапла ӑнлантарать. Малтанхи тапхӑр вӑл шырав пек пырать. Кайран кӑшкӑна чухлама-алланма пуҫланӑ юрӑри пек. Кайран чӑнахах та вӑхӑчӗ сахалтарах юлсассӑн тин таҫта тупсӑмӗ патне ҫитсе пынӑ пек туйӑнать. Анчах та ун вӗҫӗме паллах ҫук. Ҫавӑнпа та чи аван, чи лайӑх ӳкерчӗк ҫинчен ыйтнӑ чухне, хӑшӗ сана ытларах килӗшет тенӗ чухне, ыйту панӑ чухне калатӑн, вӑл хальлӗхе ҫукпа тетӗн. Курав ӳнер музейӗнче уйӑх вӗҫӗчченех пырӗ. Художникӑн тӗлӗнтермӗш тӗнчине ҫитсе курма васкӑр. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Марина Корягина, Александр Яковлев.